Thayũ gĩkũyũ gĩtagathira ha marĩtwa makwa ngetwo gĩkũyũ ndagĩtarĩ gathemba ũyũ nĩ mũndũ mũnyugi mwanĩrĩri mũhũngi wa mĩtĩ na ngĩrĩ o mũndũ mũgomoragũri na ndoka kũmũgeithia na ndĩmwĩre ciugo igĩrĩ tu kana ithatũ kana inya itũmaga mũtũrĩre wa mũndũ ũthũkane kana igatũma mũtũrĩre wa mũndũ wagĩre mũno makĩria tondũ rĩngĩ Mũndũ nĩ akiraga ũguo ageciria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga gũthiĩ ũũ? Nĩkĩ gĩtũmaga gwitũ gũikare ũũ? Nĩ mbara ĩrĩkũ ĩno tũhũragwo atĩ ona tondũ ndahonoka, ona tondũ ndathioma, harĩ ona kaũndũ kamwe kana twĩrĩ tũndeng'eragia mũno, ngarigwo ngwĩka atĩa? tũmaũndũ tũu ũguo rĩ ũkoraga tũragũtindĩka thĩinĩ wa mũciĩ waku ona ũhoeirwo atĩa ona ũthiĩte thibitarĩ atĩa ũgakora ndũrahona nĩ kuga ndũrahona tondũ kwĩ maũndũ mangĩ matonekagĩra thibitarĩ kwĩ maũndũ mangĩ matonekagĩra kanitha atĩ ona ndathiĩ kanitha ndirahona inyuĩ mugaga atĩ ndathiĩ kanitha ndirahona no ndĩra gũkwĩra kiugo gĩkĩ atĩ atĩ ona ndekwo atĩa ona ndahoerwo atĩa ndirahona atĩ kwĩ maũndũ ona ndathiĩ kũ ngaga kũhona ngaga kũmona ngaga gũtaũkwo nĩkĩ gĩatũma ndware ũũ nĩkĩ gĩatũma kĩũndũ gĩkĩ kĩngore

nĩkĩo atarahota gwĩtwara nĩ tondũ nĩ ararwarire rũa rũrĩa rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ ararwarire na meciria maitũ tũkamuoya tũkamũtwara thibitarĩ twamũtwara thibitarĩ okorwo nĩ mũrimũ rĩ mũndũ ũcio mũrimũ ũgathira no akorwo nĩ ndwari rĩ nĩ kuga athiĩ thibitarĩ rĩ ndehona nĩ kuga thibitarĩ rĩ ndũngĩhona hau wagĩrĩirwo gũtwara ndwari ũguo he harĩa wagĩrĩirwo gũtwara ndwari ũkũmenyera kũ kana nĩ ndwari kana nĩ mũrimũ wa mbere nĩ tondũ ndũnakĩhona ũgakĩmenya atĩrĩrĩ ũcio naguo rĩ ti wa thibitarĩ ũgakĩmenya nĩ ndakĩhoerwo nĩ ndahoerwo nĩ pasta no ndinahona ũgakĩmenya ũcio naguo rĩ ti wa kũhoerwo ti wa kanitha ũcio he handũ wagĩrĩirwo gũthiĩ nĩgetha ũhone hau wagĩrĩirwo kuoya ndwari ĩno ĩtũmĩte ware rũa ũmĩoe ũmĩtware harĩa yagĩrĩire tũgũthiĩ kũ kana ũngĩthiĩ kũ nĩgetha ũhone hau mbugi yatereire moriha hau haratũmire woe rũa ũrware nĩkĩo twauga wĩ mũrwaru Ah, mũthũngũ nĩ mũndũ mũgĩ mũno tondũ nĩ amenyire rũrĩrĩ rwa huka nĩ kũhota gũtũhũra mbara ũguo rĩ ruga ya mbere ĩrĩa tũreheire nĩ ya gũtwĩra atĩrĩrĩ mũndũ mũgo nĩ mũrogi atĩ kĩoni ũcio ũngĩranyoneire anjĩre nĩ hana ũgũtwara wona watwara ũhone nĩkĩo ũraigua atĩ mũndũ ũcio rĩ tondũ nĩ aratwarirwo handũ araragũrĩrwo arerwo atĩrĩrĩ magũrũ maya maku rĩ maraimbio nĩ kĩna cukari ũyũ waku rĩ ũroka ndĩ tondũ wa kĩna atĩ nĩ wagĩrĩirwo tware njohi ya mũhĩrĩga nĩ wagĩrĩirwo tware njohi o ĩrĩa rugĩtwo na cukari no tondũ ndwagĩtwarire njohi ĩno-rĩ njohi ĩno nwaigua nĩ gũtwara nĩ ndwari yagĩkũnyita na nĩkĩo ũrakora ona andũ angĩ nĩ megũtwarwo rehab no matwarwo rehabilitation gũkahũthĩka mbeca nyingĩ mũno no tondũ ĩyo ti ya kũu-rĩ rehabilitation ndĩngĩkuonia ndĩngĩkũhingũra wone hau wagĩrĩirwo nĩ gũtwara ũguo

mũndũ ũcio nĩ arahonire ũguo nĩ arahonire nĩ kũhona arahonire hau agĩrĩirwo nĩ gũtwara ndwari ĩno ĩratũmĩte arware are rũa ndwari ĩno ĩratũmĩte maũndũ maya mamũnyite nginya akara rũa atĩ ndangĩhota gwĩtwara nĩ tũranyitana nyũmba itũ rĩu ũgagĩkora gũkĩrĩ na thĩna mũingĩ mũno nĩ tondũ nĩ twaregire gũtwara nĩ tondũ nĩ twaregire ona twarwara-rĩ tũtingĩenda gũthiĩ gwa kĩoni atuonere harĩa twagĩrĩirwo nĩ gũtwara nĩ tondũ nĩ twahenirio atĩ kĩoni witũ-rĩ ũyũ tũreta mũndũ mũgo-rĩ atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrogi thĩna ũgakĩingĩha thĩna ũgakĩingĩra.

woe njohi ĩno ũmĩtware harĩa yagĩrĩire nĩgetha rĩrĩ rũgano rũcenjie tũtige kuga atĩrĩrĩ nĩ ararwarire rĩu tuge nĩ arahonire ũguo na gĩkũũ kĩega tũrauga atĩa mũndũ ũyũ nĩ arahonire nĩ aronire harĩa agĩrĩirwo nĩ gũtwara kĩbarĩ gĩkĩ harĩa agĩrĩirwo nĩ gũtwara mori ĩno harĩa agĩrĩirwo nĩ gũtwara ngoima ici harĩa agĩrĩirwo gũtwara njohi ĩno arakĩhona aratwara mũndũ ũcio ararekio nĩ watho na nĩkĩo mũndũ ũcio arahonire twakiuga nĩ arahoni nĩ arahonire thayũ thayũ thayũ thayũ gũgĩtagathira thayũ ngwĩciria hau nĩ twakiuga wega na ngwĩciria mũndũ mũgĩ nĩ mũgĩ na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkinyũkia ikinya tondũ nyũkwa nĩ mũrwaru cukari thoguo nĩ mũrwaru cukari thoguo ena pressure nĩ mũimbu magũrũ nyũkwa nĩ mũimbu magũrũ ũgwĩka atĩa nĩ gũkinyũkia ũgũkinyũkia ikinya wethe mũndũ mũgo wethe kĩoni nĩgetha akuonere hau ũtangĩronire akuonere nĩgetha akuonera-rĩ akwĩre nĩ kĩna nyũkwa ararĩo nĩ specific kĩndũ kĩna gĩtwarwo tũrekio nĩ watho tũkĩhone tũkorwo rũrĩrĩ nĩ rwakĩhona thai thai Thayũ. ngetwo gĩkũyũ ndagĩtarĩ gathemba na ngwĩhoka kau twakinyania maũndũ nĩ mega na ngwĩhoka nĩ mũgũtũcaria nĩ mũkũnjetha njethai nĩ ngũmũragũrĩra nĩ ngũmuonera ndĩmwĩre harĩa mwagĩrĩirwo nĩ gũtwara kũrĩ agũrũki me hau o nao wakora mũndũ atĩ rũrĩrĩ nĩ rũgũthĩnĩka mũno nena kĩheo gĩa kuona no tondũ nĩ erirwo nĩ cũkũrengĩ na hau atĩ mũndũ mũgũnda yanagerera tũkũmenya atĩ arĩ ũragũraga tũkerwo nũ tiga tũmwĩ- tũgwĩkĩra kũrĩa ng'enda-inĩ rĩ tũkamenya atĩa nĩ ũragũraga ĩ mũndũ mũga ũyũ ũtarenda kwĩyanĩrĩra ũtarenda kwanĩrĩrwo atĩ mũndũ mũga ndayanagĩrĩra ũcio nĩ ũgũrũki tũkamenya atĩa rĩu ngire rũrĩrĩ rũthire nĩgetha ndikerwo nĩ ndeyanĩrĩra ngire mũthire mũharagane nyũkwa kue nĩgetha ndikerwo nĩ ndĩreanĩrĩra ndingĩgĩtĩkĩra rũrĩrĩ rũhuke kana rũthire ndĩ gũkũ na no nginya ndĩmwĩre nĩ ndagũraga mũnjethe ndĩmũragũrĩre